Cerrig Beddi. Tydi hynny'm yn digwydd rŵan. Ond ma' ma' TB yn glwy sydd yn waeth os oes 'na amgylcheddau gwael. Os oes 'na yy gorboblogaeth o fadgers, moch, pobl, rwbath, mae o'n lledaenu waeth os oes 'na or-... Wedyn mae 'na ormod o badgers, neu moch daear fyswn i'n ddeud. A wedyn, ch'mod, tydi o'm yn deg i'r mochyn daear a fydd fydd raid i ninnau feddwl am ffordd arall o wneud o sydd yn fydd yr cyhoedd sy'n poeni am foch daear yn hapus efo fo, sef brechu gwarthaig, brechu moch daear, neu difa moch daear. Mae rhaid i un o'r tri peth yna ddigwydd yn marn i, lly de. Diolch.
Co cofiwch be wedodd y, y tri bwrdd sydd wedi cael ei sefydlu uh, ond chydig, wel, misodd yn deuddeg mis diwetha i, i, i roi cyngor i'r cynulliad ar y beth maen nhw'n ma nhw wedi ffeiddio ar y ffaith bod nhw ddim wedi cael ei ymgynghori â nhw uh, cyn y penderfyniad mae'n cael ei wneud ne. So mae'n ma i chi feddwl bod y gwyddonwyr fel petai a'r uh, milfeddygon y cynulliad yn, yn, yn wrthyn i'r penderfyniad sy'n cael ei wneud hyd yn Parhau fydd y pryder, Berig. Yeah. Cwestiwn nesa. Dewch. Di pobl môn ddim yn swil.
Maen nhw'n angen dweud bod angen cynhyrchu 50 y cant mwy o fwyd yn yr 30 blwyddyn nesaf yma. Da chi'n meddwl ydy o'n bosibl i ni ffermwyr wneud hynny? Dydy o'n amhosib a fydd yna bobl yn llwgu.
Margaret.
Wrth gwrs bod o'n bosib, sy'n ni'n meddwl. Um, Da ni yn gwneud llaeth o laswell. Mae bosib low input a chi... Um, ond mae'n mynd i gostio yn ofnadwy i gynnyrchu'r hanner cant y cant fwy o fwyd, siŵr o fod. Um, Pam?
Pam bod o'n mynd i gostio gymaint mwy? Wel, mae prisiau um, i roi bwyd i'r anifeiliad erbyn heddiw, y dwyswyd y felly yn ofnadwy o ddrud. Mae'r um, y fertilisers a pethau felly hefyd. Mae, mae bob dim di, di codi yn ofnadwy. Wyddoch chi, deg mlynedd yn ôl, de, oedd llefrith yn 25 ceiniog y litr. Y litr, ie. Mm. A te lawr i bymthau ceiniog dros nos. Wel, bron iawn dros nos. Ynde? A mond oherwydd yr archfarchnadoedd yn deud, come on, dowch chi i siopa'n lle fi, mi gewch eich llefrith am ddim. Bron iawn, lli. A mi at pris hwnnw i lawr i bymtheg ceiniog. Iawn? Oedd y costa'n lawer iawn llai adeg ynny, doedd? Mae o'n ôl yn 55 ceiniog erbyn heddiw. Yn faint?
25 ceiniog, 25. Golia. O! A ni fel dim gorau ond yn rhywle. 55 ceiniog y litr. Brynu fo diolch i ti fod. Ie, na, 25 ceiniog, te, y litr. Ie, ond mae'n ôl rwan. Deg mlynedd mae 'di mynd, 'di gymeryd i ddod i hyn, mae prisiau ŵyn a bob peth 'di codi yn dydi? Ond mae'n costio cymaint i gynhyrchu fo. Ydach chi'n meddwl Dic o bosib bo ni, yr rheini sy'n mynd ati i brynu bwyd, 'di mynd yn rhy fussy hefyd? Bo ni'n rhy awyddus i gael pethe organig, rhy awyddus i gael pethe lleol, ac o bosib ddim yn isio talu chwaith ynde? Dach chi'n meddwl bod yn ffor ni o feddwl ynglŷn â prynu a coginio bwyd yn mynd i orfod newid. Ond mae'r ffordd wedi newid ydy dal yn nes blynyddoedd ydy. Ydych chi, fedrwch chi, da chi'm yn clywed am y gwragedd ifanc mae nhw'n prynu sach o datws. E watch it!
Dydy'r rhan fwyaf nhw ddim, chi, maen nhw'n prynu, maen nhw eisiau eu tatws, maen nhw'n bagiau pump oes yn yr arch merchnad, wedi golchi'n barod. Yndyn. Rydyn, ydych chi, flynyddoedd yn ôl o'n i'n mynd ar ffarm yn Ben Llŷn, tyfu moron, chi gor, math gorau dde chi gael, ac yn digwydd bod yn dywydd tamp, oedd yn dod o'r cae, mwt am bob man, si tu at i dad a'i fam, ond mi allan oedd o'n golchi'r moron, mae efo pressure washer. Beth ti'n ei mi ddo? O, dwi'n ddim eisiau oedus, dim ond fi, mae iddyn nhw gael nhw lan. Dyma lot o bethau felly ar bwydydd parod mae dde. Ych chi, bwydydd bing fe i'n galw nhw, da chi rei nhw micro fe, mae'n rei bing a dyna chi. Lot o fwyd, ond dyna'r math o bethau mae lot o bobl hefyd yn ei. Mae gynnwch chi wahaniaeth mawr does rhwng y bobl yma sydd eisiau'r bwyd organic ac y fodlon talu bach extra. Mae gynnwch chi ochr arall i'r spectrum does. Felly sut da ni'n dod â pawb i'r canol? Dwi, chi, mae'n ma, ma dwi'n gwybod, gwybod, chi'n ôl, chi'r ysgolion, swn i'n dweud bod um, dysgu gwyddor cartra neu beth bynnag da chi'n alw fo, dyn nhw'n wneud bethau fatha goddan nhw flynyddoedd yn ôl a dyn. Ond da ni yn mynd i allu, fel oedd y cwestiwn yn gofyn, cynhyrchu mwy? O, mi fedrwch gynhyrchu mwy, ond fel da, chi, da ni wedi clywed mae'r dwysfwyd mae bob dim. Os da chi'n rhoi ar lo input yn dyfio ar wellglas, os da chi eisiau cynhyrchu hanner cant y cant o fwy, mae chi ffidio bu. Mae eich rhaid dwysfwyd iddyn nhw. A mae hwnna'n costio? Hwnnw'n costio.
Diolch, proffid chi'n mynd.
Yndi. A dim, da chi'n stopio ffermio.
Ond os da chi'n gwerthu mwy? Na, mae o'n dal i gostio cymaint. Mae'n bosib wneud rhywfaint, ond wrth gwrs, dydy o'm yn, yn gwestiwn i'r wlad yma'n unig chweith ydy, mae o'n gwestiwn i'r byd ydy. Ydy ni'n mynd i allu cynhyrchu mwy i Gwynedd? Sa'n dweud bod yn bosib, ond yn anffodus ar y funud, sy'n ni'n dadle bod y pwysau gwleidyddol ormod, mae'r pendilys yn mynd drosodd ormod i'r ochr amgylchedd yna. Dwi'n gweld chi nodi am fan co. Mm. A sy'n dwywaith mae'r ma ma well, ma cynllun glasur yn enghraifft glasur wrth gwrs yna, ond yn sgil cynlluniau megis tir gofal, tir cynnal ac yn y blaen de, mae ffermwyr wedi bod yn tynnu stoc lawr. Ac o bod yn tynnu stoc lawr, wrth gwrs mae yna brynder stoc erbyn hyn, oes e? Mae bobl nawr Uh, yn gweld prisiau bwyd yn codi. Pam bod prisiau bwyd yn codi? Prinder cyflenwad. Mm. Ar ddiwedd y dydd, mae'r cylch yn troi yn fe. Ar ddiwedd y dydd, mae ma, ma, ma, ma, ma gwraig y tîm ni orfod, neu gwr y tîm, wrth gwrs, pwy sy'n siopa, ym ni orfod, uh, ym ni orfod uh, talu mwy am i gynnyrch ar ddiwedd y dydd. Meirig, unwaith eto, chywed, da ni wedi clywed yn ddiweddar bod angen plannu mwy o, o goedwigoedd. Ac mae yna bwyslais mawr, fel da ni gyd yn gwybod, ar yr amgylchedd. Unwaith eto, ydy y pwyslais ar gynhyrchu bwyd, sef prif waith pob un ffermwr i fod, yn ôl rhai, ydan ni'n anghofio hynna unwaith eto? Oes 'na bethe eraill ar yr ymylon sy'n cael llawer iawn mwy o sylw nag y dylen nhw gael. Oes, so, mae yna...
Swn i'n deud bod yna chydig iawn o bobl sy'n prynu bwyd organig. Cos, swn i'n deud bod 95 y cant o bobl eisiau bwyd maethlon, ond eisiau medru ffordd i, i brynu fo dydyn. Tydyn nhw'n mynd sbio ar yr o lle mae wedi dwad na be sy'n efo. Maen nhw eisiau lot llon bol am chydig o bunnoedd. A chymod, a wneith hi'm dal felly, da chymod, mae'n gwylyd, da chymod, mae, ma, da chi gyd wedi gyrru ar draws gors dryga, darn, darn mawr o Sir Fôn sy'n o dan lefel y môr mae'n cwrdd, de, fydden nhw'n tyfu yd yna, meddyn nhw. Ond drwan, de, mae o'n... Be di'r RSPB yn Gymraeg? RSPB ydy dyn ni fanna.
Hwnnw di'r yr RSPB wedi prynu darn o fod, a maen nhw'n boddi hi, de, mae o'n sarhad i, i goffadwriaeth yr, yr pobl sy' 'di agor y ffosydd, 'di sychu'r tiroedd 'ma, a bod ni'n gadael o fynd yn rac and ruin, beth bynnag 'di hyn yn Gymraeg, do? Nelo ryw chydig o adar, ch'mod, deu gwir, fair enough, ma' r'un aderyn bach isio byw, ond dwi'n meddwl bod, dwi, o be' dwi weld tu ar ôl 'na, de, ma' 'na lai o adar yna nag o' 'na gynt, de. Ma', fair. A hefyd, ma'r, ma'r ffaith bod y cynllun glastir 'ma wedi dod yn y ffurf ma' fe, ynde, yn efallai olygu y bydd ffermwyr yn cadw'n fwy o anifeiliaid yn y dyfodol er mwyn i difynnu am y colled fyddan nhw'n gael o'u taliadau tir mynydd a'u taliadau tir gofal ac yn y blaen de. O gawn ni drafod glastir mewn dau funud. Be amdanoch chi? Dach chi'n meddwl y byddan ni'n gallu cynhyrchu llawer iawn mwy o fwyd am bris lle mae'r rhan fwya' ohonon ni'n gallu fforddio?
Wel ti'n gwbod dwi rŵan ma' yy nhw'n trafod yr yy CAP Reform tydi?